Wengriýanyň paýtagty Budapeşe gitmek üçin samolýoda bilet aldyk we samolýodyň bilediniň bahasam on ýedi ýewro. Awtobuzy aljak bolsak otuz bäş ýewro diýip durdy. Samolýot on ýedi ýewrody. Skidka bardy şo wagt. Derrew samolýoda bilet aldyk we samolýotda gitdik. We biletlerimiziň hemmesem bir iki hepde öňünden alnan biletler. Aldyk diýýänim gön şu gezelenç wagt alamzok. Samolýot biletlerimizi iki hepde öň aldyk. Awtobus biletlerimizem gezelenje çykmagymyzdan bir hepde öň alypdyk. Hatda bir hepdede bir bäş güne galdyk. Gostinsamyza başda dokuz ýewro töledik we iň gowy gostinsalyň biridi galan gezelençdäki gadyryň gostinsalarnyň iň gowusydy. Şo gostinsada hiç hili şo gostinsada işleýän adam bilen hiç hiç bilen gabatlaşmadyk daraý. Birinji şo gostinsa barmakak meň elektron poçtama mail gelipdi. Indi şu aşakdaky gapyny açjak bolsaňyz şu paroly girýäňiz diýýär. Soň ýokaryk çykýaňyz komdatyň gapysyny açmak üçin. Şu paroly girýäň ol bir gutujyk açylýar gutujygyň içinden açar alýaňyz diýýär açar bilen komnatyňyz girip bilersiň diýýär. Şeýdip hemme zat parol bilen parol ýazyp komnatymyza girdik we wagtymyz dynandan soň ýene öňküsi ýaly edip açary goýup çykyp gaýtdyk. Pulumyz awtomatiçeskiý kartyň üsti bilen tölenendi hiç hili işleýän adamam görmedik. Indi transporta Budapeşte iki on alty ýewro töläpdiris olam aeroportdan şäheriň merkezine gitmek üçin iki on alty ýewro töläpdiris gaty arzan näme. Katardan. Ama başka şäher Italiýada bolsa on iki ýewro tölýär, bärde bolsa alty esse arzan. Budapeşte samolýotdan gelseňiz, şäheriň merkezine gitmek üçin iki sany transport ulanmaly bolýaňyz. Aeroportdan bir ýere çenli awtobus ulanýaňyz, awtobusdan düşýäňiz, awtobusyň soňky ostanowkasynda, ondan soňam metro bileti alýaňyz, metro bilen hem şäheriň merkezine ýetýäňiz. Göni aeroportda şu iki biletem birlikde alyp bilýäňiz. Wengriýada ýewro ulananoklar, forint ulanýarlar. Aeroportlar Bäş ýewro böldürdiň, aeroporta köp pul böldürdäýme. Aeroporta gowy bölenoklar-da dollaryňyzy, ýa gymmat, ýa arzan aýdyp nem etýärler. Şoň üçin aeroporta diňe bäş ýewro böldüriň, şäheriň merkezine baryp, soň köpräk böldürdäýiň. Çünki peýdaňyz köp bolýar şäheriň merkezine böldürseňiz. Indi Budapest, gostinsa sekiz altmyş berdik diýdim, şäheriň merkezine barmak üçin iki on alty ýewro töledik diýdim, awtobusa, nahara dokuz-on bäş ýewro pul töläpdirin. Ýigrimi dört sagadyň içinde döner, oby, şolary içdirdik, dokuz on bäş töledim. Kofe içdik, iki ýewro kofe berdim. Buram dört altmyş şäş ýewro sowgat aldym. Eý, bäş ýewro-da, bäş ýewro sowgat aldym. Budapeşte opşi otuz alty ýarym ýewro pul sowupdyryn. Ýigrimi dört sagadyň dowamynda Budapeşt şäheriň içini ýöräp gezip bilýäňiz. Tramwaýlar bar, tramwaýlar ulanyň. Biz bir gezek tramwaý ulandyk, tramwaý ulandyk, şonuň ýaly otuz alty. Eý, şu Bileti maksimum kyrk ýewra gezip bolýar Budapeşe. Indi Budapeşden Bratislawa awtobusa bilet aldyk we oň bahasy sekiz ýarym ýewro. Bratislawa gitmek üçin gastinisamyza ýedi ýarym ýewro töledik. Bratislawdaky gastinisamyz nähilidi? Komnata girýäň, komnatyň içinde orta arada bir stena bar ullakan. Steýnaň sag tarabynda dört kişi galýar, çep tarabynda-da dört kişi galýar. Biz şu çep tarabynda galdyk, dört kişi bolup. Steýnaň gapdalynda-da ýene dört kişi bardy, hytaýly, başga bir milletler. Adam başyna ýedi ýarym ýewro töledik, gaty gowudy. Soň transporta Bratislawda altmyş sent töläpdiris. Olam şäheriň merkezinden şu awtostansiýa gitmek üçin, gaýdyşyn. Nahara alty segsen ýewro töläpdiris, nahar iýmek üçin. Kofe we süýji tagamlar üçin dört aslynda kofe içmedim. Trdelnik diýen bir süýji tagamy ine şu suratda görşüňiz ýaly. Dört ýarym ýewro bahasy. Ýewropa barsaňyz hökman dadyp görüň tagamyny. Sowgat alypdyryn we Bratislawdan sowgat almandyryn. Çünki şeýle bir gymmat. Döwlet aslynda gymmat döwlet däl. Ýöne sowgatlar şeýle bir gymmat, gymmat gaty gymmat. Onuň üçin sowgat almadym. Bratislawda obşi ýigrimi ýedi segsen, he paşti ýigrimi sekiz ýewro pul sowupdyryn-a. Otuz diýäýin, otuz ýewro pul sowupdyryn Bratislawda. Bir döwlet gezýäň we otuz ýewro sowýaň. Hä, il gowy dälmi? Bratislawdan Wiena gitdik. Wiena bir sagatda gitýäň awtobusa, gaty ýakyn. Wiena bäş ýarym ýewro töläpdiris awtobusa bilet üçin. Flixbus bilen gitdik ýene. Onsoň Wienada gostinitsamyza ýigrimi bir ýewro kyrk sent töläpdiris we iň gymmat gostinitsadan biri çünki döwlet gaty gymmat. Awstriýa arzan döwlet däl, gymmat döwlet. Bäş kişilik komnatda galdyk, üç bolup. Gostinitsamyz gowudy. Wiena baraňyzda Awstriýa awtobus stansiýasy şäheriň biraz daşragynda bolýar we şäheriň merkezine gitmek üçin metro ulanmaly bolýaňyz. Metronyň bahasam iki ýarym ýewro. Awstriýada Paýtagty Wienada metronyň wahat iki ýarym ýewro. Indi gastiniçä gitmek üçin bir metro mündik we iki ýarym ýewro töledik we gaýtjak wagtymyzam ýene metro mündik, olam iki ýarym ýewro, bäş ýewro etdimi? Ýene şäheriň merkezine bir gezek ulandym, opş üç gezek metro ulandym we ýedi ýarym ýewro töledim. On bäş ýewro nahara töläpdirin Wiena şäherinde. Wiena şäheri uly şäher. Gowy şäher. Men bir gezejik metro mündüm, ýagny şäheri gezmek üçin. Galan nämeler diňe ýöräp gezdim. Ýöreýän gün gaty gowy ýerleri görüp bilýäň. Isleseňiz awtobus bilen geziň. Ýa awtobus bilen ýa-da metro bilen. Günlük bilet alyp bilersiňiz, sekiz ýewro ýigrimi dört sagatlyk bilet bardy. Ine şony maslahat berýän hemmäňize. Wienany gezeňizde, geleňizde gowy gezmek isleýänsiňiz sekiz ýewro günlük bilet alyň. Bezlimit, daşa sekiz ýewro. Indi başga nakaron näçe ýewro töledik diýdim. Kofe içmändirin. Sekiz ýewradam sowgat alypdyryn. Sowgatlaram gymmatdy. Wienada. Opçi Wienada elli ýedi ýarym ýewro pul sowupdyryn. Başarly, üstünlikli. Gaty gymmat şäherdi elli ýewro. Heý normalny. Wienadan Praga gitmek üçin awtobusyň biledi ýigrimi ýewro. Biraz gymmadrak. Ýöne uzakdy, aralyk uzakdy. Muram şu Ýewropada syýahat etýän wagtyň o döwletden o döwlete gideňde hiç hili awtobusdanam çykaňok. Şeýdip ýatyp barýaň. O döwletden döwlete geçeňde hiç hili seni durduranoklar, pasportyňy kontrol edenoklar. Bir awtobusa mineňde seretýär, çyndanam sen şu şol adammy? Aýtýar we gaz stanisamyza on iki ýarym ýewro töläpdiris. Üç kişidik, üç adamdyk we üç kişilik komnatda galdyk we on iki otuz ýewro töledik. Gaz stanisamyzam gowudy. Nahara on dokuz ýewro pul sowupdyrys. On dokuz ýewro köp, ýöne biz kyrk sekiz sagatlap Pragada bolduk, full iki gün. Süýji tagam üçin Kükya kofem bir zatlar aýt alypdyryn iki ýetmiş ýewro töläpdirin ýok sü kofe däl bulam trdelnikdi ine şu görýäniňiz suratdaky trdelnik sowgatam iki ýetmiş ýewra magnet aldym şun ýaly owadan magnet sowgatlaram gaty gymmat bratislaw ýaly italiýa arzan sowgat sowgatda italiýa arzan iki ýewrodan bir zada sowupdyryn. Ot ýadyma düşenok. Gopuşy çekýän paýda Pragda elli sekiz ýewro pul sowup durun. Şäheriň içini arkaýyn ýöräp gezip bilýäňiz. Uly şäher däl. Gowy şäher. Gowy geziläýjek ýerler bar. Elli sekiz ýewro. Indi Pragda iki günläp goýduk, gezdik. Gije Pragdan Polşa gitmek üçin iki sany transport ulandyk. Poýuz bilen awtobus. Gije poýuza mündük. Näçede mündük poýuza? Sekiz, ýedide mündük öýt. Ýok, sekizde poýuza mündük. Gije On ikide bir şäherde düşdük. Sekizden on ikä çenli poýezde bolduk. On ikide düşemiz bir şähere baramyzdan soňam başga bir awtobusa mündük. Çerez aktarmaly gitýäň-de, daýrekt däl göni gideňok. Arzandy çünki sebäbi bilet. Indi gezelenjimde obşi dört ýüz togsan bäş ýewro pul sowupdyryn. Diňläp ýadap gidensiňiz. Özümem ýadap gitdim. Şunça ýeri gezipdirin-aý diýip. Dört ýüz togsan bäş ýewro-aý bäş ýüz ýewro diýip düşünäýiň. Bäş ýüz ýewro Alty döwleti gezýäň, alty-ýedi döwlet, onam bir şäheri gezýäň, bäş ýüz ýewro aslynda gaty köp, uly mukdar däl, normalny. Menä biraz köpräk pul sowan bolup biler, sowgatlara köpräk pul sowdum. Iň köp pul gitýän zat näme eken? Gostinsa pul gitýä, nahara pul gitýä, biram biletlere köp gitýä. Awtobus, oba, sowgadam biraz köpräk alypdyryn, gymmatrak düşdi. Şon ýaly, Ýewropa gezelenjine çykjak bolsaňyz, meň şu gezen döwletlemime gitjek bolsaňyz, Gitmäkäňiz özüňiz pylançydyň dara, hä şu Süleýman-a şunça sowupdyr, bizem şunça sowarys-laý diýip, özüňiz hasaplap bilersiňiz. Ýewropa gezelenji gowy zat. Iki hepde gaty gowy wagt geçirdik. Wideony halansyňyz diýip umyt etýän. Wideo barada düşünjeleriňizi aşak kommentariýalara ýazyň. Halan bolsaňyz laýk goýmany ýatdan çykarmaň. Men gezelenç etýän wagtym, şu gezelençde gezýän ýerlerimde gowy Suratlar paýlaşýan surat wideo şolaram instagramdan meni yzarlap bilersiňiz men şu gezýän wagtym surat paýlaşýan wagtym wagtynda görüp bilmek üçin sosial media hasaplarymy yzarlap bilersiňiz. Köp sag boluň bu wideony wagt aýyryp göreniňiz üçin saglykda görşeliň okuwlaryňyzda işleriňizde üstünlik arzuw etýän hemmäňize saglykda görşeliň.